Tu dibînî xudayê mezin çi buhayekî bilind didaya birayê me Binyamînî? Berê xwe bi dihêjdayî baş nedîtiye ewî çawa hecê kir. Birayê me Yûsivî jî nîşanek pişta destê wî hebû. Her çend ew demê ez zarûk bûm belew tişt gelek baş li bîra min. Erê ka bêje min. Bîra te û demê wî têt? Erê çawa gelek baş li bîra min. Me hemî dema pêk veyarî dikirin. Erê eger çavê te vê ket. Tu dê wî niyasî? Ez nizanim. Çêt bît. Tu dibêjî hişt ew ê sax bîtin û bijîtin.

Belê, ez tu zêb deme te. Ez yên dixwim tenê ez dê seh keme wî zêtir ne. Ez çax bi te nana bê ji ma ez tu nîşa kesê jî nadim. Yûsif li kî ve ye? Ez te demê sîndê ban hemî tiştê ku te pîrozî pê heyî. Tu nê Yûsivî nîşan bide ez nabêjime kesê. Ez sîvî ji te dikem tu nê nîşan min bide. Î ser xwe be. Vî ser û berî ez neşim Yûsivî nîşa te bidem. Û hosa tu neşê xwe ragirî dibêjî hemîya. Piçekê bi girnije de birayê te gumanê ji me neben û berê xwe nedene layê me. Tu ê min bînî hêja ku ez baş ye zalim ser xwe. Tu nêbêje min Yûsif li kî ve. Yê li vêrê.

Ew gihişt xwe hebe. Ez bijim birorê me dime gihişte. Ebe çiye? Ma tu tîn boye. Dil dev serverê Misirê cariyetgeye kenî û cariyetgeye girî. Serverê Misirê pisyara babê min kir. Ber ku yê pîrê wî bi nav sal ve çûye. Wel me kir me bo kire girî. Erê baş e te bo çi kire kenî? Kenî? Serverê Misirê ez wekî zarokî danan dim. Ew ê ji bavê xwe bi dîrt kevt û dikete girî. Ji ber hindê me kireken î. Serwerê Misirê zîka bi heştê kir. Ma ev e ne aseyîr e? Bavê min got bila rêza Binyamin bête dev min. Cenabê Yûzarsîfî kurê xwe Efrahîm yê birê kiriye dîfte re. Lê kî ve çi? Ewî çi kar te heye? Ma çi dizanim? Divêt biçime defî de bizanim çi kar me heye. Ez çêm çime def. Ez yê piştrast im. Ku dêlnîzîk tiştekê gelek girîng rî de tu niha em çi jê nizanî.

Sî û şeş sal cavereyeka geleka dîr û dirêj û dil nexweş e. Erê mat neçe çi xebera bi me birêkey. Tu em jî dil aram û xweş bay. Min divî ez xwe agehdar kem. Belê pa Xwedayê mezin ferman pê neda. Çendîn cara hinardiyê Xwedê hate def hate def min û rêk neda min ez bavê xwe pê agehdar kem. Ez nizanim çi bercewendî divêrê dabû. Bêje min kengî ji vanê dîtinê ye. Lê ji berî dîrkeftina te me çi jiyan nemaye. Bavê min çavê te xwe ji dest da. Esê raspar dîme. Heta nike peyama min di Misirê de bi dîmahêk nehatiye. Ji mêjenîna a min ji textê de saldariyê hatiye xwarê û hêşta gelek xelkî bawerî bi xwedayê êkane nîne. Û li van dîmahêka şinê min kar û barê di Misirê yê bi rêkê xistîn. Û ta nike hêşta çi pêşekî bo ravekirina xewna min nehatîne dîtin. Belê ez nabînim mevana xwe tena çi dijayetî li gel agehdarkirina babê min û birayê min hebîtin. Ev ez sî û şeş sala babê min ji dîrkeftina te dikete girî û nalîtin. Ez jî nizanim boçî ev dîrkeftina hinde dirêj bû. Te gotî babê min gelek ji ber dîrkeftina min dikire girî. Belê, wasa. û piştî min bi te ve hatiye girêdan. Bavê min ne şetêk rû jî bi tinê li dîrî min vijîtin. Ji ber ku bavê min Yûsivî di min de dibînîtin û rewiştê te jî li def min dibînîtin. Te wî ra dey bêhna giyanê te ji min helkîşîtin. Ez dibêjim şinîka min zanî ka ev jêk dîr keftin û jêk vebûne ji ber çi bû. Baş e, eger çi ye. Erê te serhatiya bapîrê me Îbrahîmî û mamê me Îsmaîlî guh lê bûye. Erê gelek cara. Mere ma te pê qurbanîkirina Îsmaîlî ye. Çîroka babê me jî kakî çîroka wana ye. Eş te dixwazim tu bînî li def min li Misrê, tu yê razî?

Pêrvîye birod me li xwe bi zivirine tobe bikin. Tu baş dest dana te. Tu ba hindê ku tu îna wî nebiriye ve. Tu ba xiyanetet emanetî da. Ew xiyaneta wan parastina te da kirî. Belê pazê piştrast im. Ji dest dana min û dîrketina min dê bavê min kujî kin. Jîn û mirin ya destê xudayê mezin da. Yê piştrast be ku dê bavê me hête Misirê.

Serwerê Misrê em agedar kirîn ser ji Vanê çûna me û gel û pelêt me. Gelek baş e. Xwedê li gel te bîte. Xwedê li gel te bîte. Serverê Misirê çi kar te hebû? Em ji berî pîlanê tirsiyan ya babê me jê tirsiya. Ne ne ne tirsan. Gotî bêhna xwe fireh ken û keke hedarê bikêşin. Paşka gote min bêje bira te xwe genimê amade ye gerdê ben. Hîn şên nivşeve bêhna xwe veken. Paş ka spêdê ber derê Şamê hîn şên barêt xwe wergere. Tenê hinde? Belê her hinde bû. Ma me çi daxwaziyê dî jê nekirine. Xwedayê min! Min ev çanda kirdo ku birayt min tobe bikin û ji ber hindê da bavê min bê umêd bî ji min û birayê min. Min biryar da Binyamînî pêl melde bi xwe. Rêka zivrîn û mana wî nîşan min bide.

Xaki nebe ew kemere. Gelê xelkê Kenaanê. Ha qûp çavêt xwe dît. Min dizî gerê xwe dît û min zanî ew çi ye. Baş e, dê baş e. Te kemera xwe dît here bi xwe bibe û here. Nav sab sanehiye bira. Wisa dêreke binema û bîr û bawerê xelkê Kenanê ji bîr kirî. Ev xelke hemî dizanîtin ku bîr û bawerê xelkê Kenanê ev e ne ku her kesî dizîkerê mala xwe bigirîtin. Bo wî heye ku bo mawê çar sal ewê dizîkerî pêl der de xwe. Careke ku vê çendê dît ey pêxemberê Xwedê. Perdedar.